Sûriye cihekî taybet e. Ji ber ku em dizanin çend sal in şereke navxweyî hebû, rejîmekî zordar hebû, rejîma Beşar Esad. Ew ket dema hêvî hebûn Sûriye bibe welatekî baştir, demokrasî pêk were, rengûreng be, hemî ziman, çand, netew tê de Bi ala xwe cî bigirin ve Sûriyê niha hatiye qonaxekê tev li heftê û şêy li pir kes nizane xwe çawa be. Çûyîna Emir al-Şera bi navê din Colanî ya Moskowa jî di vî çarçeveyê de tê dîtin. Hîn hîn bertek reaksiyon zêde tune ne. Tevê ku min dît medya civakî ya Kurdan taybetî medya civakî ji Rojava gelek cîh dane. Daxuyaniye Joe Wilson endama Kongresa Amerîkî endama civata nûneran beşa jêrîn ya Kongresa Amerîkî. Joe Wilson yani dibêje. Joe Wilson di siyaseta Joe Wilson de Rusya ciyek girîng digire. Û dibêje Rûsya xerabiyê herî mezin e. Dibe Pûtîn, Pûtîn wek zorba dîktatorekî xerab bi nav dike. Dibêje ew dibe pêşiya Pûtîn were girtin ew di dadgeheke tawanan ya nav netewî de were mahkeme kirin, were darizandin, were dadgeh kirin. Loma jî dibêje ne ku peymana ku were kirin, divê hemî bingehên Rûsî werin girtin, daxistin, hêzên rûskirî ji Sûriyê were derxistin. Yanî di vê çerçivê de daxuyaniya herî tund Ew e, lê ji aliyên fermî ji Wezaretê Derve, Qesra Spî hîn tiştekî fermî nehatiye. Ji ber ku seredan zû ye, hîn hîn germ e. Lê yanî ji ez tim di axaftina xwe de dibêjim, Dema Rûsya pêşkeve li aliyekî de ew pir caran weke refleks nerazciyê nerazibûnê ye li Amerîka. Ew tiştek ku Wilson jî nîşan dide jî ev e. Amerîkî Amerîkî jixwe reaksiyonên Giran hene dijî şera ku çawa pêşiyavî hatiye vekirin, ez tim dibêjim di beşana xwe de, di beştirbûna xwe de çawa piraniya gelê Amerîkî dijberiya şera dike. Ne kevxweş e, ne bextewar e ku pêşiyavî hatiye vekirin. Lê Serok Trump siyasetek wiha dimeşîne niha, kesek jî eşkereyî rexne nake. Lê Kesên nerazî jî pir in û di seredan jî di vê deme de tê ku ev kesên rexnekir dibêjin binerin. Niha jî çûye Rûsya peyman çêdike dibêje hemî peymanên berê zindî ne ew ê berdewam bikin. Rûsya hevbendeke girîng ya Sûriyeyê ye. Em ê li siber rojê de peybendiyê xwe bidomînin. Niha hewlekê li Amerîka heye rakirina cezayên toleyên mayîn ku di serê de jî ev cezaya Qeyser, Caesar. Wilson yek ji wan kesana ku peşengê vê nêrîne ku divê ev ceza were rakirin da ku Sûriye Sûrî bikaribin rabin ser piyan xwe topî ser hev kin û ji barekê li ser pişta wan werin rizgarkirin. Lê çûyîna şera û peymanek û têne giredan ew yek hinek dixe xeteriyek xeteriyekê çima ji ber ku Rûsya disa tevî ku şerê sar nemaye Rûsya li pêş wekî min gavadî jî gotî li gor Gelek biryarder nemekî neyara herî mezin e. Yani dijmina serekî ye. E, loma jî cihêkî ku e, Rûsya xurt bibe e, Amerîkayê nerazî ne û vî tiştî jî nîşan didin û e, dibe ku hewlên e, rakirina e, cezaya toleyê qeyser e, hinek asteng be. Lê di vir de e, Hinek pirsgirêk jî hene. Çend roj in li vir pisporên Amerîkî em wisa diaxivin, telefon dikin em diaxivin. Hinek matmayî mabûn. Çend roj berê hepê binekî Mazlûm Ebdî hebû di ronahî TV de. Digot me em jî piştgirî didin rakirina cezayên Qeyser. Yani pirs pirs burada hebû ebû gelo ku çi çi standine beramber ve helwestê çima çima dibê jin rakirina ceza Kayser dixwazin ev ji pirseke ku heta niha min bersiva wê jî nedîtiye nebiriye nebîstiye yanî beramber çi kurt rakirina cezayê Qeyser, Dixwazin piştewanî ji rakirine vedikin. Ji ber ku gelek kes hene li Washington xebat dikirin ku ev ceza neyên rakirin. Çunku wekî min gotî dûdiliyek gumanekî xurt li beramber Colanî heye, şara heye ku ew nikane bibe seroke rewa ya Sûriyê ji ber ku Yekane difikre, tek tîp difikre, dixwaze Sûriye wek Sûriya Arabe Sunnî be, Erebên Sunnî be û îdeolojiyek tundre be. Ji ber vê yekê jî kesên ku piştgiriya Kurdan dikin, piştgiriya dûrziyan dikin, piştgiriya kemaniyên olî û netewî dikin, pir bi xem in, bi fikar in ku ev ceza werin rakirin. Ew dibêjin dibe ceza bimînin, toleyên ku hêyî bimînin, taybetî sezar bimîne. Da ku ev bibe wekî kontrolek, wekî hewsarek li pişt vê rejimê, da ku ne fikre pêşiya min hatiye vekirin, êdî ez desthilatdar im, Ez dikarim her tiştê li gor dilê xwe bikim. Ew dibêjin na, divê Sêzer bimîne li gor kiryaran, li gor pratîkê rakirina wan cezayan yan jî siskirina wan di gor kiryarê be. Jixwe xeta Marco Rubio jî ev e. Wezîrata Derve Marco Rubio jî tim dibêje dema wî şera dît jî dîsa got çend xalên girîng bû Marco Rubio anîbû pêş çi bû. Şerê dije terore û hundurandin yanî cîh dayîna PKT'ên cûr be cûr yanî hembeskirina hembeskirina hemî PKT'ên nîjadî û olî yên Sûrî Wezareta Derve taybetî Mayko Rubio tim wan xalana dubare dike yanî girêngî dide wan xalana dema Fermandarê Hêzên Sûriyeyê Demokratîk Mazlûm Abdî jî dibêje em piştevaniya rakirina wan cezayê dikin. Yan li vir hinek matmayîbûnek çêbû, gelo beramber çi garantiyek hatiye standin, sozek hatiye dayîn. Dema li Washington xebatek wiha didome ku ev tişt neyên rakirin hîn pir zû ye. Taybetî piştî bûyerên li Berave dijî Elewiyan û dûrê jê li Swêda dijî Dûrziyan û çend berê demekê Kurd jî ceribandinek dijî Kurdan li taxên Kurd yên Helebe Çay Sêdo û Eşrefiye. Yanî ew xemek wa heye. Beşeke mezin heye li Amerîka Hem nav kongresê hem nav saziyên think tank ku dibêjin hîn pir pir zû ye. Dem nehatiye ku ev cezayê qeyser, toleyê qeyser were rakirin. Dibe ev bimîne ku rejîm hikûmeta demkî ne fikre ku pêşiya min hatiye vekirin da ku hewil bide rez li demokrasiyê bigire, rez li hundirandina Kurdan û pêkhatiyên din yên olî bigire. Ezmûneke Beşar Esad dubare nebe, Sûriye bibe bi rastî demokrasiyek. Yanî ew tişt mirov bi rastî jî dixwaze bizane çima Kurd yanî dibêjin em jî dixwazin ceza werin rakirin. Yanî di heman demê de danûstandinên ku berdewam dikin Tiştek ku xuya dibe, tiştin berbiçav pêşveçûnên berbiçav nayê dîtin. Yanî dibe danûstana de tiştek ji aliyê Kurdan ve tên qezenckirin yan ne, Sûriye bi rastî we bibe welatê hemî Sûriyan, serî de ji Kurd. Çimkî Kurd kemaniya herî mezin ya netewî ne yanî mîletek din in. Piraniya Sûriyê Ereb in lê Kurd ne Ereb in. Sedî bîst nîfûsa Sûriyê pêk tînin. Di qanûna navnetewî de wekî xwedan cihêkî bilind in ji ber ku mînorîtî ne, mînorîtiyekî netewî ne, etnîkî ne. Loma jî hev di gotûbêjên wiha de hev tiştê gotin ku çima Kurd pêşîgir in, rêveger in. Tevî ku hîn pêşveçûnên, hîn serfiraziyên, hîn serketinên berbiçav nehatine destxistin çima wiha dikin? Ev jî pirseke bi rastî pirsekê ji aliyê min ve jî pirseke ji ber ku ez jî bi her sibo ve nizanim. Çimku rakirina toreyeke dijwar e. Yanî dibe şert û mercên wê bi cî werin. û Sûriye yani Rêveberiya Demkî ya Sûriye misoger bike, garantî bike ku mafê her kesî parastiye ve parast dibe. Ne bi gotina, bi kiryara jî. Îro min dît hinek nûçe ku li Helebê di sitaqê Kurda ew pêçandin didome. Di vê çerçeve de divê Kurd balkêş bin, yanî berevaniya kîjan xala bikin, dijberiya kîjan xala bikin baş bizanin, baş bifikirin. Yanî rankirina cezaya Qeyser di teoriyê de baş e ji bo destpêkeke nû ya Sûriyeya nû, Sûriyeyê siberoj e, lê kîjan Sûriye? Sûriyeyekî heta niha me dîtiye îmtihanek, ezmûnek baş nedaye. Ku mirov bêje dem hatiye baş e bibîne. Yanî tiştekî wiha jî balkêş e. Dema ez hinek şirove dibînim ku seredana şera ya Amerîka pûç bû, ne serketî bû û daxwaza xwe bi cî nehat. Nizanim ser çi bingehê şiroveyên wiha tê kirin. Ez dikarim bêjim ku seredana şera ya vê derê ji aliyê vî ve serketî bû.

Baş bixwînin, negihîjin encamên şaş ku dikane zirar bide nirxandinên wan. Yanî mirov wiha bifikire, yanî şara ne mirovekî rewa ye, ne mirovekî ku bi salan re têkoşîn kiriye, li surgunê maye, em bêjîn li zindanên rejîmê maye, bedelekî mezin daye, ku niha hatiye kontrolkirina welatê xwe nebê wê awayî ye. Yanî heta niha jî li Amerîka perranîya Amerîkî wî wek El-Qaîde dibînin. Wekî yek ji rêberên El-Qaîde dibînin, terorîstek dibînin û di dilê xwe de qebûl nakin ku ew bibe peşeng rêbere dewletekê û nerazî ne ku seroka wan pêşî vekiriye. Tevê ku kes nebere biaxivê jî rastiyek wa heye. Loma mirov ji mirovekê wiha hatina wî ya New Yorkê, hatina wî ya Amerîka, hatina wî ya New Yorkê û axaftina wî ya netewên Yekbûyî û hevdîtinên wî bifikre, ev tiştekî pir pir mezin e ji aliyê wî ve. Min cara din jî pirsîbû, ji me pirsîbû, ji xwe pirsîbû, ji her kes pirsîbû çima çima rêberekî Kurd nehatibû? Çima Mazlûm Abdî nehatibû? Çima Îlham Ahmed nehatibû? Min ev pirsa kir û tê bîra be. Yanî loma jî ez hêvî dikim nirxandinên şaş neyê kirin. Hatina wî, serdana wî serketineke mezin bû. Di şert û mercên wî yên objektîf de lê ji ber ku me di hêvpêvîna CBS de jî dît di ser û berê di hêvpêvîna CBS de jî me dît çawa ew rojnavana Amerîkî Margaret Bennett û CBS jî kanalekî herî mezin e yanî çar kanala mezin hene li Amerîka ABC, NBC, CBS CBS yek ji wan e. Porekê pir mezin e. Seranser Amerîka heye û şest deqe, sixty minutes, jî programeke pir bi nav û dengê Rojava Amerîkî diyar dike. Di wir de me dît çawa rojnamevan dibêje yani dîroka te wiha te zanîn ji ber ji ber vê ye ke Di weke terorîst tê dîtin. Ji ber vê yekê xelat ji bo serêta hatibû danan. Yani di vir de dema vê bersivê distîne şera çawa dibêjin di cîrê de hişk dibe. Sor dibe. Kefa wî nayê. Yani ew çima alîkar e? Çima alîkar e ew hêpêvîn? Da ku hûn fem bikin yani li vir li Amerîka her kes sedî sed ne piştgirê colanî ye. Her kes li set ne alîgirê derfet dayîna wî ye. Tirk, weke dîsa dibêjim, yanî kesên ku ji wî nerazî ne, aciz in wî eleqedê dibînin, piraniya pir pir zelal in li Amerîka. Lê tevî wan şertan e, hatina wî girîng e, ji bo wî ev pêvajoyê ku di çardeh gulanê de dest pê kir, ku rê li ber wî hatiye vekirin, gihişt astekê astekê bilindtir, Ew êdî di qada serok rêberên serok dewletên cîhanê de cihê xwe digire. Niha jî diçe piştî Amerîka diçe bi Putîn re rûdine. Welatekî din ye hêzdar yê cîhanê. Berava jî vê yekê Kurdek jî tune bû ku ser wekî Kurd ser navê Kurda Divê civînê de amade be li New Yorkê, di şandeya Sûriyê de bi cî bigire. Pirs ew e. Divê hêvpêvina CBS de şer radibêje. Divê fayla, melafa, dosyaya şerê dijî DAIŞ'ê Teslîmê me were kirin, radestê me were kirin, girtiyên DAIŞ'î bidin me, Amerîkî bidin me, ji xwe ev, ez bi xwe deh sal e tiştek şerê dijî DAIŞ'ê dikim. Yanî ew xala jî bi me hane, ez hewl didim bal bikişînim ku destê Kurda de ev kart maye, karta şerê dijî DAIŞ'ê û pêvajo jî zû tê guhartin. Ew kart jî diçe yani eşkere dibêje şar eşkere dibêje hewcedarî hesedin tune ye eme bikin. Ji xwe Tirkiye jî alîgira vê nêrînê ye. Tirkiye ji mêj ve wisa dibêje. Hakan Fidan çend caran dubare kiriye. Yani tiştekî wiha jî heye. Dema tu hezekî pê danûstandinê dikî ew hez li Amerîka bi medya Amerîka dibêje Hevcedarî bi hesede ne maye me bikir. Yanî gelo kesên ku danûstandina li ser Kurda dikin beramber wan helbestana çi difikirin? Yanî dema tu bi yekî re danûstandinê dikî, bazarê dikî, aliyê din jî tim hewil bide hebûna te Perspeke di wir de pirsgirêkek heye. Ez hêvîdar im ew rewş baş de şopan dîbe. Yanî wekî awayê dîplomatîk jî nabêje. Vekirî dibêje. Vekirî dibêje hewce dere bi hewce dere tune ye em ê bikin. Dema siyaseta Sûriye ya Amerîka bi vî awayî bimeşe Dema rola Kurdan yanî pir lavaztir bûyîbe li gor pênc meh, şeş meh berê, dema Tirkiye bibe xwedî gotinekî pir mezin, dema nûnera taybet ya Serokê Amerîkayê ji bo Sûriye balyoza Tirkiye be, karî bûye serekî balyoztiya Tirkiye be, ew gotina Tirkiye xurt dike, ew qada hêzbûna Tirkiye firehtir dike. Beramber vê yekê jî Kurd çi dikin, tedbîrên çawa distînin cihê pirse ye. Dibe Kurd xwe hazir bikin ku ev dosya jî dikarin ji destê wan werin girtin. Dema ew dosya jî were girtin çiku çiku Rêberên Kurdan vê tiştî jî dibêjin em ê bi hev re operasyona bi hev re bikin. Yanî Rêvebiriya Demkî ye li Şamê û

Garantiyên çawa distînin, çawa mafê xwe misoger dikin, di vî ber de hinek şêlîbûn, nezelalbûn heye, mij û moranî heye. Loma jî yanî li vir jî kesên, saziyên, derdorên ku dixwazin Kurd di rewşekî xirab de nemînin, van pirsana dikin, bixabin bersîvên van pirsana ba min jî tune ye ji ber ez jî nizanim, ez jî hev didim fehm bikim. Tevî ku Kurd hêza herî mezinî ya li Sûriyê ne sed hezar, sed û pênc bawer dikim çend meh berê ma ziman bî gotibû sed û pêncî hezar. Ev hejmarekê din dabû. Dibe ku ez şaş bûm, ez ê bêjim herî kem, herî hindik sed hezar Hêzên wên hêzên wan yên rêxistinkirî, perwerdekirî, hînkirî hene. Tevî wê hêza mezin hêza dîplomatîk pir pir lawaz e. Di astekî pir pir pir lawaz e ku mirov nikare bide berhev. Hêza siyasî mirov nikare bide berhev. Wek çawa du boksor boks dikin, boksorek tim lê dixe yedin jî tim zanî Di berevanî de wiha tê derk suretek wiha derk dikibe wenek wiha derk dikibe ev cê pirse yani dibe bereva jî dibe box yê ku box lê de kurd bin kurd hêz destê wan de ye yani hêza leşkerî hêza siyasî sistem modeleke siyasî ku dimeşe tevî kemahiyan xwe Tevî astengiyên xwe dime. Hêzeke ku sîstemeke ku dimeşe, sîstemeke ku ji Sûriyan pêk tê. Çimkî Kurdê me gotina Sûrî pir hez dikin. Em Sûrî ne, Sûrî ne, Sûrî ne. Yanî ev plan jî Sûriyê, nav Sûriyê derketiye, ne jî hêzeke derve hatiye. Li tevî wê yekê, şûna ku tu kontrol bikî gotina Tevahiya asta Sûriyê şûna ku tu bandor bikî ser civata newnirîwî. Tu aliyê aliyê ku tenê godar dikî, aliyê ku fermana dû bi awayî xuya dibe. Ew jî ew jî bêguman ne rewşekê baş e. Ji ber ku hêviya gel, hêviya bi dehan salan di xeterê de ye rewşek wa heye ew jî yani pirsin carek din ez nota xwe dinerim mirov carek din bizivra serdana şera ya Moskowê yek ji xalên ku li gor medyayê Hatiye baskirin yan jî plan hebû û hate qalkirin ew bû kêmkirina bandora Îsraîlê li Sûriye. Şera dixwaze dist tabî ew ne piştrast kiriye. Ez pir caran hez dikim bi piştrastkirî biaxivim le ji ber ku mijar Sûriye ye, mijar Îsraîl e, mijar Rûsya ye, aktorên mezin in Amerîka te de alaqedar e. Loma dixwazim bînim. Yanî ji şara ji Pûtîn hindikirina, kemkirina bandora Îsraîlê li Sûriyê kiriye. Îsraîl hêza herî pêşegir e ji bo şer a û dewletên ku pişt wî ne. Çima Îsraîl naxwaze Sûriyeyekî navendî hebe? Îsraîl dixwaze Durzî xudan statî bin. Îsraîl dixwaze Kurd xudan statî bin. Benyamîn Netanyahu eşkere gotibû, Em destê xwe, em piştgiriya xwe didin birayê xwe Durzî û destê xwe direyê jî dostê xwe Kurd dikin. Wî bi awayî gotibû, Ji xwe Gideon Zar pir caran dibêje. Yanî lawazbûna rola Îsraîl e.

Îsraîl jî bi wê awa ye. Lê mirov bi dawî bike hêdî hêdî yani wî tiştî dikarim bêjim Kurd dibêjin zanûstandin berdewam dike bi şamere yani her du alî jî wisa xuya dike ji bo deme dilîzin. Qezençkirina demê belku di siberojekî nêzîk de encam encam girtin nayê hêvîkirin pêşbînîkirin. Lê min cara din jî gotibû, dîsa dibêjim, dem dijî Kurdan dixebite. Her keliyê ku derbas dibe di qenciya Di qenciya şara de ye, di qenciya hêzên kêleka wî yan jî pişt wî ye. Divê Kurd dema hêzbûna xwe de hinek tişta baştir rêve bibin. Li bendê li benda siberojê nemînin. Çêku kî garantî dide ku sibe hefteyekî din, du mehê din, salekî din rewş baştir be. Yanî rewş baştir nabe, îhtimal pir heye rewş xirabtir be. Ji ber ku dema Kurd xurt in, Dûrdû jî dengê xwe dikin, Elewî jî dengê xwe dikin. Lê ew lawaziya Kurdan ya çend hefteyê borî êdî Dûrzî jî lawaz bûne. Dengê wan jî hatiye birîn. Ji ber ku Kurd çawa wekî çimento ne. Çimento ne ku ev pekatiyên, ev kemaniyên, mînoriteyên din jî bi hev re digirtin. Yanî xurtbûna, bihêzbûna Kurdan Durziya bihêz dike, Eleviya bihêz dike, yên din bihêz dike. Lavazbûna wan dengên, dengên din jî, yên din jî dibire. Tişte çêbûyî jî ev e. Li Washingtonê çend hefte ne dengên Dervey pesandina Colanê şera çepke xistine şera bi rêka Durziya çidibû. Durzî li wir hev didin lobiyek xwe çêkin û heta astekî baş dikirin jî ew jî ew jî cihê pesnê ye ji bo wan di demekê wiha kurt de ji kurda gelek gelek bi bandortir lobî çêdikin deng derdixin. Di medya Amerîkî de cî digirin bandor li ser kongresê dikin. Lê ew tişt yanî lawaztir dibe ji ber ku weneyê ku heye Kurd bi vê rêvebiriya demkî re bi vê hinek dibêjin rejîm hinek dibêjin hikûmet hinek dibêjin hikûmetê demkî hinek dibêjin rêvebiriyek gundimî bi vê rêvebiriyek gundimî re rûdinin Danûstandine dikin yanî em çi bikin? Rewşeke weneyek wiha jî derdikeve, ev wene li Washingtonê jî tê dîtin. Yanî dema danûstandinek hebe dibe armanc qezencikirina encamên siyasî be. Dema armanc ne qezencikirina encamên siyasî be, dema wext qezenckirin be. Ne dema wî ye. Wextê xezenkirinê jî weke min gotî ne dijî ne di berjivendiyê Kurda de ye. Li dema lobiyekî xebatekî xurt heye ku cezayên Kayser, Sezar neyên rakirin hîn pir zû ye. Dema Kurd dibêjin bila em jî rakirina me dixwazin yanî di wir de ne ahengiyek mezin heye. Pirsgirêkên mezin heye hene. Loma jî Divê zelalbûnek hebe. Çend roj in ez dibînim medyaya civakî de hinek kesên ku xemxar in, kesên ku serê xwe diêşîn in ez dibînim çend post min dîtin, nivîs min dîtin ku dibêjin bila rêvebiriya Xweser bila Kurd Danûstandina xwe bazara xwe bi Tirkiye re bikin. Çima bi şer'a re bi grûvekê feşilbûyî, têkçûyî, pûçbûyî bikin. Ez ev çi dixwazim bêjin fem dikim. Lê ez dixwazim vê tiştî bêjim berî berî wê yekê. Yanî hîn hîn dem ne pir dereng e. Hîn pir rew û revbazên li derve têne kurt bikaribin ji vê rewşa xwe ya lawazî Ji ber rewşa xwe ya çawa tu kurmek bixwî, serê te geyî li ber nizane çi dikir, divê re kurd wiha xuya dibin aniha kurdên Sûriyê li Kurdistana Sûriyê rewş wiha xuya dike. Yanî ew bi xwe ev şibandin ji hevalêkî min bû pisporekî Sûriyê got yanî çawa wekî boksorek kurmek dide kurd wisa ne. Yanî em nizanin çi dikin. Loma jî ez dibêjim şûna ku mirov gotûbêj bike werin em bi tirkan re bidin bistînin, Nebe şar ara şara bi xwe ji Tirka fermana distîne. Qet nebe Tirkiye welatekî bi nav demokrasî ye, nêzîkî Ewropa ye. Bila Kurd bigihîjin hevdo ew nerînane giş dika fehm dikim. Heta astekî mantiqa wan jî mantiqa ku vê nerînê jî heye. Li ez bi xwe piştevaniya rênek wiha nakim. Ez dibêjim. Hîn hîn dem derbas nebûye, neboriye, ser de dem neboye ki her tişt pûç nebûye. Rebertiya Kurdan, rebertiya Kurdan ya siyasî û leşkerê dîsa dikarin bi guhartina hem tiştan rewşa xwe baştir bikin. Standina mafê xwe ya reva li nava Sûriyê Misweger bikin, garantî bikin, bicî bikin. Ew jî çawa? Ew jî bi helwestekî hîn zelaltir. Yanî pêşî divê biryar bidin. Bi vê rejîmê, vê hikûmetê rewa dibînin yan nabînin? Kurd şer kirine. Heftê sal, heştê sal şer dikin dijî dewleta Sûrî. Çimeke dewleta Sûrî hêbûna wan qebûl nedikir. Kemera Erebî hîn maye. Hîn bi hezara kes mal û milkê wan hat destê wan hatiye birin, hîn ev nehatine qerebikirin, tazmînat nehatine kirin, dermanek ji wan re nehatiye dîtin. Hîn çend roj berê salvegera serjimartina berê bû ku bi hezara kurd mafê hemviratî ji destê wan hatiye birin. Hin rewşa wan hîn nehatiye çareserkirin. Yanî bi xwe jî kurd divê bêjin em dixwazin Bi li vî welatî, vî welatî bi vê mantalitê ve, zîhniyet ve dixwazin bijîn yan jî naxwazin bijîn. Divê vê tiştî bêjin. Kurd aliyekî dibêjin em naxwazin, aliyê din de jî danûstan din dikin. Yanî bi xwe jî gavek pêş du gav paş, gavek çep du gav rast. Rewşeke wiha heye. Yek dibêje em yekitiya Sûriyeyê dixwazin, em jî yekitiya Sûriyeyê dixwazin, ala Sûriyeyê dixwazin, reberekê Kurda yê. Yekî din dibêje Ew nav ji me re Sûriye Komara Sûriye Erebî tevbûna me yanî nêrînên daxuyaniyên helwestên ji hevdû cudatir hene mirov fem nake dive yan em ê bi hev re rûnin dema bi hev re rûnin divê şert û mercên te zelal bin çi dixwazî heta niha heta niha ne zelal e yanî min di ronahî tevî de jî got Ji ber ku tu ne zelal î heta niha jî zelal bûne bi tu re. Kesê din binerin çaba çend meh bere Amerîka, Fransa, Almanya, Îsraîl giştik ser Kurda diaxivin. Hemî dengê xwe birîn rûniştine. Ew girêdayî nezelalbûna helbesta rebertiya leşkerî û siyasî ya Kurdan e li Kurdistana Sûriyê. Yanî eger daxwazek nayê kirin vê çaxê eger baş bawer dikin ku rê tune ye ser wan zext mezin hene nikarin vê caxê bila bi gel re parve bikin. Parve bikin zext li ser me heye nizanin çawa bikin. Yanî eger ne zextek wiha tune bi xwe ne zelal nal xwe de ev jî seyre. Ez dibêjim Divê Kurd bi xwe zelal bikin. Kurd wekî min gotî kemaniyê herî mezin ya netewî ne, national minority ne. Sedî bîst nîfûsa wan heye li Sûriyê. Ew Kurd nikane xwe wek di asta Durziyan de bibînin. Kurd nikane xwe asta Alewiya de bibînin. Kurd miletekî cuda ne û Kurdistana Sûriye beşek ji Kurdistana dîrokî ye. Yanî tu bi xwe hez bikî hez nekî rastî ev e. Ew ew herem wekî Kurdistana Sûriye tê zanîn çunku beşek ji Kurdistana dîrokî ye. Sûriye hezar neh sed çil û şeş e çi ya hatiye damezrandibû nihat baş nayê bîra min. Kurdistan hezar salin heye. Vê rojê Li kolinerek nexşeyek ji Maraşan dê xirêta hezar û hesed û nod û du duyê Kurdistan. Nexşe hezar û hesed nod û du duyan de Kurdistan. Yanî ew ew rewş e pişt de pişt çap kirin, pişt guh kirin. Yanî rastiyek wiha jî heye. Tim dema divê jî Yekitiya Sûriye, Yekitiya Sûriye. Yekitiya Sûriye tu nayê qebûl kirin. Divê divê kesên ku Sûrî ne, Yanî ne kurd in, sunnî û û ereb in, ereb û sunnî ne. Yanî piraniya desthilatdar aniha divê ev bêjin, Sûriye welatî me ye, Sûriye welatî me ye. Kurd, hûn cuda nebin. Wellahî ev ev warê ve ye jî. Werin zanîn mala we ye jî. Ê kurd, kurd dibêjin em ji Sûrî ne. Yanî ew ne dibêjin hûn ji ne Sûrî ne, hûn ji derve hatine. Hûn ne ji vî welatî ev kurd dibêjin nona em bawer ke em sûrî ne. Yanî divê di wir de jî di wir de jî helwest zelal be. Kurdên Kurdên Sûriyê beşek jî miletê Kurd in. Kurdistana Kurdên Kurdistanê ne. Yanî ez bi xwe hinek di vir jî min navê wan jî dibînim. Yanî dotmamên min, xizmên min hene li ji Efrînê ne weke mînakê. Çawa? Yani çünkü sinor sinor sinorên çêkirî ne. E, do min di bername de jî got Sykes Picot. Tom Barek gotibu Sykes Picot e, ev e, dewletin Sûriyê Iraq û Sykes Picot hatine danan. Hinek Kurd jî wisa şirove kirin min ku Tom Barek dijî Sykes Picot ye. Na Tom Barek wisa nedigo. Tom Barek digo em wekî Amerîkî em destû xwe bikişînin. Em Ewropî destû xwe bikişînin bila Kesên li Rojhilata Navîn dewletên hî pirsgirêka xwe bi çares bi xwe çareser bikin. Dema Îngilîzan û Fransizan hat pirsgirêka spî ku bi cedwel xerîte dane nexşe danan piştî çend sal an dibînin çar pirsgirêk çareser nebûye. Ew di ne nabêje ku kurd rastî neheqî hatine ku mafê kurda hatiye xwarin dibe mafê kurda bidin. Ew wisa nafikire. Ne bi wî ayî dibe awayî dibe. Ji bo kurdan seka spî ku fermana mirina wan e. Li awayê ku Barak dibêje dibêje na divê em Amerîkî ji Sûriyê derkevin bila Tirk e, Tirk Suudî Qatar e, Urdun Misir bila ew neçareser bikin pirsgirêk xwexayê yanî pirsgirêk jî çi ye Sûriyê dewletekê erebî ye netewî ye e, na na fikreke kurd e, kurd bi zore bi Sûriyê bi hatina zeliqandin hatina daliqandin ama heman tişt li Îraqê jî Iraq jî tiştekî çêkiriye. Yanî ew e. Yanî dema şûna ku Kurd niha Durziyê bûne re, Durzî basta serxwebûn kirin, cudabûnê kirin. Dikin, yanî dikin. Çimku pirtir realîsttir difikirin, pirtir werektir difikirin. Diyar e fikrandina wan ya stratejîk kûrtir e ji ya Kurdan. Tiştekî din jî hevalekî Amerîkî ye pir navdar e, hûn hemî navê wî dizanin, Stek ji min re got, Çend roj in difikirim rastî jî balkêş, pir balkêş dibêje. Dema şer de, dema şer de her kes li Sûriyeyê bi rêka Kurdan didît. Çimkî şer, Kurd şer wan, mêjiya wan mêjiya şer e, şerkerî ye. Merxas in, leheng in. Dema hat dîplomasî,

Gotinekê tale gotinekê tale ji xwe em hemî dizanin şer dozek tekoşinek tîne astekê piştê wê danûstandin tê me danûstandin jî wek vî pisporî got wekî nêrîneke serdest e li vir kurt

Loma jî yanî divê yanî biryar bidin Rêberê Kurda bîr nekin ku ev beşek ji netew'a Kurd in. Axa wan beşek ji Kurdistana dîrokiya qedimî ye ku Kurd ji cihêk din nehatine û divê kesên ku dixwazin

Xwezayî ye. Pirsgirêk di vir de ye çima ew daxwaz nayê kirin pirsgirêk ev e ne ku kesan daxwaz vê daxwazê bikin bibin armancê êrîşan rexlên na yanî biratî bi dilxweşî dibe biratî bi qebûlkirinê dibe. Biratî bi hevdu qebûlkirine dibe. Dema tu hebûna min qebûl nekî, zimanê min qebûl nekî, mafê min qebûl nekî, çanda min qebûl nekî, ez nikarim bibim birayê te. Belkî em bikarin bibin cîran e hevdu, lê em nikarin bibin birayê hevdu. Ew jî, yanî ew jî tim li Amerîka her car tê behskirin ku Kurd di xeta xwe ya netewî de, daxwaza xwe ya netewî de pir lawaz in, pir gulober diaxivin, ne zelal in, kes nizane çi dixwazin, tim dibêjin Bi termên nezeral de axivin. Loma jî ew kesên ku bi salan e Kurda dişopînin xema dixwin. Çimkî wiha jî heye ku awaya rêvebirina dîplomasiya û danûstandina Kurdan jî piştgirî nas tîne. Berava ji vê yekê pir Dibe armanca rexneyan û qeyzer careke din ji bo kesên ku nû hatine dixwazim dubare bikim berê ku beşane bigirim daxwaza rakirina cezayê qeyzer pir gavekê ne maqûlane hat dîtin baverî û şîrove hene ku Kurd dibe fîşek li lingê xwe nexin, zelal bin. Bi hevra bi hevra jiyîn baş e. Li di bingeha qabûlkirinê de be kesek heye ji Amerîkayê re dibêje bile hesedên nemîne em ê bikin şerê dijî DAIŞ'ê bi wê awayî û ew jî spate ku Kurdan wek Kurdan qebûl nakin, taxe Kurda dorpêş dikin. Heta niha jî pênasînê bi mafê Kurdan ya netewî nakin. Qebûlkirina zimanê Kurdî ya zimanê duyê ya fermî li Sûriyê tişta wisa nakin. Loma jî ew e. Yanî carina Ez bi xwe jî dibîsim ew qet qet kefa min jî nayê ku dinya giş dijminî me ye. Ez ji dil bawer dikim dinya piranîyê dinya dostê me ne. Me hez dikin, rez digirin. Lê dîsa dibêjim her bername dubare dikim ez dîsa bêjim dema tu ji bo xwe tiştekê nexwezî mafê te tune ki loma ji xelkê bikî. Divê tu berî her tiştî tiştek ji bo xwe daxwaza xwe bikî, ji dû re ji ji cîhanê civata navnetîbî daxwaz daxwaza piştgiriyê bikî. Cîhan pir caran îspat dubare dubare îspat kiriye ku kelaka kurda sekînî ne, Kobanî nimûne we herî baş e. Loma jî Divê kurd xwe xwe pirs kin em di ku de seqetî dikin, em di ku de şaştî dikin. Heta ku di helwesta xwe de zelal nebin nabe ku serfirazî were û niha kurd wekî çawa di rewşa IH'î de li bendê hinek hin tiştî ne, li bendê tiştekî ne. وەکی mesîhek were ew tişi wekî min gotî yanî dijî kurdan e dem dijî kurdan dimeşe şera hebûna xwe li her derê xurtir dike reveberiya ve derê xurtir dike hinek kes hêviya xwe bi nakokiyên navxweyî yên nav heteşe ve girê didin divê ku ev qirk hev du ser ji bikin şer hev bikin Hinek yani hinek dibêjin bi van tiştana le Kurd ne muhtacê van senaryona. Kurd bi xwe hezekî mezin in. Tene dibe çavê xwe bikin hezê xwe bibînin. Tene dike bi vîzyonek bi asûyekê nû rewşa xwe bibînin. Li gor be da gotina xwe xurt bikin, daxiyaniya xwe xurt bikin, sekna xwe xurt bikin. Piştî hinge her tişt baştir dibe. Ji ber ku Tu ji cîhanê bipirsî Sûriyeyekê wekî Kurd dixwazin, Sûriyeyekî layîk, sekûler, almanî, Sûriyeyê ku hemî ol û ziman, çand tê de tên parastin, Sûriyeyê ku jin serdest in, pêşengên civakê ne yan Sûriyeyekê ku wekî Îdlib e, Îdliba bin heteşê tevahiya Sûriyê bikeve bin ve îdeolojiya tarî Jin nebin beşek ji jiyanê tene rengek tene dengek were bîstin hemî cîhan jî pişkiriye bijarê yekê bike ji ber ku Amerîka jî Kanada jî Fransa jî Almanya jî Îsraîl jî hemî jî bi vê sîstemê tên rêvebirin. Yani e, çend roj bere temaşe kir bi Aldar Xelil bû baverim. Yani wî wî bi xwecî gotibû bi aweyekî baş gotibû gotibû yani cîhanên ku e, bi federasyon e, bi sistemekî ne navê nê te re bibirin e, dewletên herê pêşveçûyê cîhanên rast rast e beguman wisa ye. Yani li vir li vir Washington tene bi nav Washington e paytexte. Her her herem perciyara xwe bi xwe dide. Li Fransa heremek heye Quebec dibêjin. Kanada piranî îngîlîzî ziman e. Li stanek heye eyaletek Quebec dibêjin ev bi xwe fransî ne. Du car fransî du car Quebecî çûne referandumê. Her du cara jî dijî serxwebûnê deng dan. Got em naxwazin Qubekistanê, welatê Qubeq damezrîn. Em dixwazin bibin wek beşek ji Kanada bimînin. Yanî referandum rêbazek e, dikarî pirs bikî. Dema dewletek qîmet dide te, qedrê te dizane, tu naxwazî cuda bî. Li Kanada her hikûmet, karekî hikûmetê federal divê tu fransizî bizanî. Şart e. Du zimanên fermî hene, îngilîzî û fransizî. Here malpera hikûmeta Kanadî Îngilizî û Fransîzî. Dema tu telefon dikî, ji te dibêje Good morning, Bonjour. Te îngilizî cewab da, îngilizî didome. Te fransîzî bersiv da, bi fransîzî didome. Yanî dema qebûlkirinek, rêzgirtinek ji çanda te hebe, nasname te hebe, veçaxe tu jî dikarî bi hev re bimînî. Dema tiştek qebûlkirin tune be, divê tu jî rêka xwe binêrî. Gotina alter Xelîl jî rast bû. Pir rast e. yani dibe dibe Kurd qebûl nekir yani kes nikare ji Kurda re bêje mecbûrî tu ideolojik buhat bin ideolojik buhat bijî kes nikare lê dema Kurd bi şermûke helbestekî xurt nîşan nadin gavek pêş du gav paş çep re yani alem ji her helbest niha eve bo her kes razî ye em çima dengê xwe bikin reş bu heye